Laa gbuɣindaa ŋɔ maa ni beni maa, o mini gbuɣinyɛŋ m-beni, so ka gbuɣinyɛŋ ŋɔ maa mali ɛɛ gbuɣimbihi bibaayi ka bɛ be o sani. So n tɛha bɛ ni na vihivihi gba di ŋmanila kamani gbuɣimbihi ŋɔ zuɣu ka laa wundabili ŋɔ maa ban kpe fɛnsi maa puuni ni o ti gbaai ba bet a ka ku tooi deei so yi ŋubi lo ŋɔ yuui ka bɛ ti ʒi li garita wula ka a noli ni biliɣisirila nintɔri? Ɛɛh man ŋun zaya yɛri a ŋɔ maa, laa gbuɣinsi o ŋun gbaagi o maa, man min o nini pali taba face to face.

Ka tiŋ naa kab yi naa tɔŋ ŋɔ maa din lee nyɛla suhupiɛlli dana paɣa n dɔɣi bidibga ka buɣi ni o ŋɔ maa kum yirigi amaa tiŋ naa eh ti lan lab na a week of sad episodes eh about Achimota zoo bee Accra zoo inside Achimota forest n nyɛ highlights.

Ka dihi biɛlli pahi di zuɣu so that you be notified anytime we drop content ka a nyari di ti page ŋɔ maa zuɣu. Ka zaŋ paɣaba din gahim zaŋ ti Kpiɔŋlan Naawuni. O lahi niŋ ti yiko ka ti kaani ti ti discuss what is going around the world. Eh, kpiɔŋ ŋɔ maa ti yɛn zaŋ a mi chaŋ ti lu Ankara dundɔŋ ni eh, ti ni kpa Achimota polo eh, to dolitina ka ti kpe forest maa ni yaha eh, Zug, Zoo. shɛba nimaani bɛ neen bihi bee binkɔbiri ni be shɛli polo ka daadama chani ti yuuni maa eh, eh, calamity eh, lu nimaani di picha ka ti zaŋ waha ŋɔ maa eh, ti ni wum news maa shɛm afa ŋɔ maa ŋmaa m ma bi so n yɛli ni kamaa dee eh, maami eh, nɔŋ polo ni o ni kpi maa o kuyili maa ni bɛ yi sab eh, what a shock bee gɔŋ suɣu suuni maa ni ŋɔ a ni di tu ni bi yɔro ni eh, what a jimi bee wula n tu ni bi yɔro maa because eh, incident maa nyɛmi naawuni eh, ni tibigi bin, bin, kama binkɔb so ka daadam kam nyɛvili puuni ka o bi bɔri ni o mini laa binkɔbigu maa yaa bi kanna ti tuhi tab soli ka di nyɛla puhigu bee kama yaa bin tuhi tab soli maa ka alaafee shee n nyɛli Ŋuni n-nyɛ deei ŋun sani. Wɔɣiri maa maŋmaŋa, ɛɛ gbuɣinli. Ɛɛ gbuɣinli nyɛla ŋun gbaai ɛɛ n yab so bee nachimbili so within the ages of thirties bini measure o age. Ɛɛ gbuɣinli nyɛla ŋun gbaag o ka di na ku be social media n-trendira ka Ti a kana kaman Hawa zuɣu ni ti ti a yɛlli kaman ti ni yɛri kpe shɛm, ti the analysis bee ti ni nya li shɛm bee from source ti nya zaŋ ti han ka yi kpɛri di ni shɛm. Eh, gbuɣinli maa bela cage ni kaman yi ni nya picture shɛli ŋɔ maa. Cage maa ti malila first layer ka naan che second layer. Gula ka di ku niŋ hali ka o mini sali yɛla ti kpɛri tab ni. Story maa ni nyɛ shɛm n bɔŋɔ from sources Bin kana fence maa gbuni ka wundabili maa kpi n do gbuɣinli maa cage maa puuni ni bi nyɛ ka fence maa ka di wuhi ka man yaa laa wundabili ŋɔ o dumi n kpɛ laa fence maa ni. To according to analysis bɛ ni vihi vihi vihi vihi daadam bukaata ni yɛn gbaai binshɛɣu kam ka a ti tooi du n-kpe fence maa ni maa domin a ku tooya niŋ bɛ gbuɣinli ka a bukaata gbaai because a bukaata yi pun gbaag o nyin yɛn yila bukaata maa yɛla because nyini ni lee ku li so hankali ni deeri li shɛm nyɛmi yaa lala gbuɣin daa ŋɔ maa ni beni maa o mini gbuɣin nyɛŋ m-beni so ka gbuɣin nyɛŋ ŋɔ maa mali eh, gbuɣin bihi like bɛ ti yɛli zaɣ lɛri bibaayi ka bɛ be o sani So n tiɛha bini na vihi vihi gba di ŋmani la kamaa gbuɣin gbuɣin eh, gbuɣin bihi ŋɔ zuɣu ka laa wundabili ŋɔ maa ban kpɛ fence maa puuni ni o ti gbahi ba bet hankali ku tooi deeli hankali ku tooi deeli so yi ŋubili o ŋɔ yuui ka like bee kamaa a yi ŋubili o ŋɔ yuui ka bi ti ʒili garita wula ka a noli ni bilisi running tori Gbuɣinli maa di lee niŋla di niŋla katari man ŋun zaya yɛra ŋɔ maa laa gbuɣin so ŋun gbaag o maa man min o nini pali taba face to face n nya viidiyo min o nini ni daa pali taba din daa kana shɛm m-bɔŋɔ.
Waɣiri maa n doya maa o yɛltɔɣa bihi m bala maa m puhi naawuni a niŋ mistake ka zaŋ o gbaagi a chara.

Eto mama nyɛla a nyɛ waɣara ni guuka deei namda ni n yaɣari ee din daa kana shɛm n bala Tira chaŋla nimaani filim ŋmaabu, Achimota Forest maa, eh, ka ti gba maa mi, eh, story site ka ti gba yi ti chaŋ ti nya, bɛ daa kpahi ti zaɣ'yino kam zuɣu ni di tu ni a stay away bee n-ŋɔ n-ŋɔ distance. So di mini tira bɛ ni miri o maa zaa yoli. Amaŋmaŋ nya video maa ni ti kuli zala nimaani ŋun ni kuli yiɣisi yaa ka so yaa ni ka diɛma bini n-nyɛli. Di paya shɛli polo ka o daa chaŋ, one, two ka pun paai, eh, waya maa na. so wula n yɛn nyɛ nyin daada ŋɔ amaa hali ka a ti du n-kpe n-chaɣisi lu o ni be shɛli polo maa. Di mi niŋla eh ka tari lala niri maa kpiya. So stories maa zaa yɛn nyɛla assumptions. Stories maa zaa din kuli yɛn nyɛla assumptions. So ti be yɛn di wahala n-ku saha niŋ din ni pam. Eh ti din kuli nyɛla ti kpaŋ ti maŋa ka information maa paagi on kamani how program zuɣu. But here is the eh, analysis ti ni yɛri ni kaman how ti ni ni nyɛli shɛm eh, ti ni wumdi gbuɣinli yɛtɔɣa shɛm bee bin bin vihi gbuɣinli o lifestyle eh, gbuɣinli ni bɛ shɛm maa kama o yi kana ti nyɛ bin kpiŋ ka di doya o bi dirili ŋun bi diri jifa shee ŋun maŋmaŋ ni zaŋ o yaa Bee ka maa o ka maa ti paagi o taba ka maa bi shee barimaŋmaŋ ni gbaai binshɛɣu. To here is the case, so bi tooi nyɛ scene shɛli bee saha shɛli o ni gbaai lala wundabili ŋɔ maa bɛli bi ku nyɛla o ni kpi n-doya. So bɔ yi chɛ ka gbuɣinli ŋɔ yɛn gbaai sara ka bi chih o bee ka bi niŋ alaama ni ka maa yaa o ku ŋub o yaɣ shɛli. tiri maa bi zaŋla binyɛra pilo so bi nyɛ eh, o ni kpi maa respect bɛ bi yɛlla ni gbuɣinli maa bi di o eh, so di ŋmanila hankali eh, ka ti nima ka kpɛ ka a yɛn yɛlli ti bi yɛli ni laa nyɛli ti niŋ hankali ni na tiriti shɛm eh, Afa maa ti dii ti niŋ sani ti bi di ŋmanila hankali dii bi deeri ni gbuɣinli maa n-gbaag o because di ni du waya maa hali maa ni tooi nyɛla shɛb n-zaŋ na nti du waya maa zaŋ o lab niŋ something like that because di yi ni nyɛ gbuɣinli maa n-gbaag daadam maa maa di di kuli tu ni bi kana ni yaa nti nya kaman yes eh valiva kpe n-ŋɔ but ni lala lahi lahi lala lahima dii ka ni bi kuli nyɛla daadam ni kpi n-do o cage maa ni ka di wuhiri ni kaman bɛ ni niŋ analysis eh maybe o kamina o bia maa bee bihi maa so piibu ka gbuɣin daa ŋɔ mini o paɣa maa ka bi difɛndi bi maŋa keesi maa ni nyɛ shɛli m-bala di mi yɛn chaŋla fileesi di ku ka a a mini gbuɣinli mali keesi bɛ yɛn bolila gbuɣinli bee fɔrɛstiri nim ka bɛ yɛn boli na kootu ni so ti daadama nima di mi yi nyɛ bɛ ni yɛli shɛm maa

so advice n nyɛli eh, daadama yi ban bɔri duniya ova maa di tu naa gba chɛna ka mi a nyɛvili maa eh, ni di ka spɛ a ku niŋ little bit mistake eh, n yɛn chaŋ mi kamani ti ma viyo maa ŋun chaŋ shɛm maa ŋun leela history bee story o kpalinsi maa naa yɛn niŋla niriba pam zaŋ ba di pa shɛli laa dabisa ŋɔ maa bee goli ŋɔ maa susu ŋun kam yɛn visit zuu maa di na malila restrictions a bɛ enjoy li Mi wa a sin yɛro ha pon sosi Steve Tire tin me shɛli asti bini maa ni polisi nim na vihira lala yɛtɔɣa maa ni bi nyɛ di zaɣ maŋmaŋ maŋli ni yɛn nyɛ shɛm because bi gba hankali dii bi tooi deeri daliri shɛli zuɣu din kuli chɛ ka laati mabi ŋɔ a bahi ali n ti chɛɣisi lu buɣum a ni bɛ shɛli a ka tom ya ka yi yaa nyɛli ka yi yaa nyɛ o Di mi nyɛla suicide parent committee a ku chaŋ o to wee ti dɔni two minutes eh so like di zaa ka yin yaa mi nyɛ o lahi la o ni yin yaa nyɛ o ka o kpe nimaani ka lahi ŋɔ maa ti kana maa eh so Ghanaians di tu ni ti niŋ vigilant ka niŋ zaɣa pam ni ti maŋa a yi chaŋ ti kpi kpɛbo ŋɔ maa eh. Hal a tiri a tinim ba wahayu, a bi tu ka a yɛn tu ŋun daadam. A yɛn tu n-naai ka shɛb be nyaaŋa sɔɣi a bee kaman yɛligi yɛtɔɣa ka a niŋ ti ti tuma polinbu, di bi tu ni a dii di ti zuɣu ŋɔ maa. Just for fun, eh, UC pa buto zuɣu n-produsiri program ŋɔ ni ka di paara na. Abdulbasir Kwetire n-nyɛ a kuɣulan zaŋ ti kaman Hal, Siba Hadi, Sam Loco, eh-eh-eh, Soobolobo, ŋun n-za kamara nyaaŋa ka di paara ŋɔ maa ti chɛbisi ya.